Għażiża Ommi, jien ninsab tajjeb u nittama li inti, ħuti u familti tinsabu tajbin ukoll. Nitlob il-barka tiegħek. Fil-waqt li nirrakkontalek is-saram kbir li għaddejt minnu u d-destin kiefer li sibt ruħi fih. Din il-ittra li nsibu fl-Arkivju Notarili tal-Belt. L-ittra li kiteb Pietro Stellini, kursar professjonali lil ommu, għax kien spiċċa fl-inkwiet. Kien spiċċa skjav fit-Tuneżija. Din l-ittra hija parti mill-istorja marittima ta' Malta, li hija rikka ħafna. U l-ġrajjiet marbuta mal-korsara huma biss element wieħed tat-tradizzjoni marittima ta' dawn il-gżejjer. Il-ħajja ta' korsar kienet ħajja ta' xogħol iebes, periklu, inkwiet u saram. iżda kienet toffri prospetti ta' karriera tajba bi dħul tajjeb. Dawn kienu pirati bil-liċenzja tal-Gran Mastru, u saħansitra kienu jagħtu parti minn dak li jaqbdu lill-Ordni. Pietro Stellini, li tiegħu hi din l-ittra, jirrakkonta l-avventuri tiegħu f'ittri li kiteb lil niesu f'Malta. Wara li tlaqna minn Malta, baħħarna għal ħamest ijiem. Fir-raba' jum rajna Ġerba. L-għada komplejna bir-rotta lejn Sfax. Minkejja maltembata kbira rnexxielna nsalvaw. Tlabna, u mhux ftit. Tlabna lill-Madonna. U din saħansitra dehret lill-Kaptan Michele, liebsa velu. Biex ma ntawwalx, wara li rmejna bosta ħwejjeġ il-baħar, ġejna milquta minn sensiela ta' mewġ kbir. Tlifna l-opra u jien qattajt ħames sigħat fil-baħar. Kont bdejt naqta' qalbi. Imma bil-grazzja tal-Madonna, mewġa kbira, tefatni fuq l-art u salvajt. Salvaw seba' biss. Issa, Ninsab fid-dar tal-paxà. U minkejja li skjav, aħjar milli mejjet bħal sħabi. Le, rrid nara Sinan. Ma jistax ikun ħanħen. Le, Dak ibni, u rrid ngħinu jiġi lura żgur. Madonna għalina li qiegħda fis-sema. Għajni nagħraf x'għandi nagħmel. Qabel ma qabad skjaf Pietro Stellini bħala kursar kien għamel qliħ sew. Speċjalment meta kien logu tenent fuq galera tal-Kapitan Benedetto Valentini. Dan kien ifisser li Pietro kien jistenna beni u ġid sew minn Valentini. Ma kien ifisser ukoll inkwiet bejn tal-familja. Sinjora Stellini, skużani ħallejtek tistenna daqshekk imma ridt nara dan id-dokument malajr. Issa, għidli, Sinjora Stellini. Sor Manifk, se nkun sinċiera miegħek. Vinċenza ġiet tkellmek diġà għax qed taħseb li Pietru ġralu xi ħaġa. Il-familja tal-mara ta' ibni hi mill-agħar. Dawk qed jaraw illi jekk ġralu xi ħaġa jieħdu kollox huma. U jien bħala ommu rrid illi beni li għandu jieħu mill-aħħar vjaġġ li għamel mal-Kaptan Benedittu Valentini nieħu ħsiebhom jien. Dik kienet priża kbira. U l-qligħ kien kbir ukoll, u hija kollha ta' ibni u ta' ħadd iktar. Forsi nkun nista' ngħinu wkoll. Sinjora Stellini, din mhix se tkun xi ħaġa faċli. L-iktar minħabba l-fatt li Vinċenza hija eh, mart ibnek u omm uliedu u għalhekk skont il-liġi werrieta naturali tal-beni ta' ibnek Pietro. Jien naf int tixtieq il-ġid imma din mhix xi ħaġa faċli. Sur Monif, Vincenza trid il-beni u l-flus għaliha u għall-familja tagħha. Naf fiċ-ċert li l-istess tfal tiegħu mhu se jraw xejn minn dawk il-beni. Vincenza qatt ma ħabbitu lil ibni, ħaditu biss għal flusu għax kienet taf li bħala kursar kien jaqlagħha tajjeb. Żżewġitu biss għall-flus. Imbagħad dejjem xtaqitlu d-deni bħalma xtaqulu wkoll ħutha u l-familja tagħha, l-aktar Karmena. Dik il-ħadra mxajtna! Vincenza. Vincenza, se nagħtik aħbar. Naf li se ntik l-aħbar li dejjem xtaqt. Iva, naf marti Vincenza x'dejjem xtaqt li. Id-deni. Li jaqbduni bħala skjafi jew li nereq. Dejjem tlabt li tmissni din ix-xorti. U issa, issa se nikkonsla lilek, lil ħutek u lil ħbiebek, billi ngħidlek illi x-xewqa kbira tiegħek inqatet. Kont se nereq, u Alla salvani. Int xtaqt li nsir skjav. U hekk sirt. Fl-aħħar, ix-xewqa tiegħi seħħet li hemm jien kuntenta. Fl-aħħar ħlist minnu. X'intew dan u titkellem waħdek oħt, mela maħniex dalodu? Waslet ittra minn għand Pietru. Eħe, xi jrid issa? Mela għadu ħaj? Ħaj għadu, imma nqabad skjav. Fl-aħħar, mwah, tajt ċewti kemm inni nidajlu. Taf li hekk qal fil-fatt, hekk semma f'dil ittra. Xi pretenda li nagħmlu nikfuh jew daqs kemm hu galantom. Bat xi ħaġa mal-ittra. Le, ma bat xejn. Qal li marat u saħansitra anke beda jobżoq id-demm u nefaq flusu kollha fil-mediċini. Issa jinsab aħjar? Iva. Dik il-ħasra. Imma kif dejjem jiskappala l-mewt, jam xħajtallu! Taf li kultant naqbad nitħassru jien. Hekk għamel! Daqs kemm ħa ħsiebkom lilek u 'l uliedu! Iktar kien f'moħħu dik il-kiesħa ta' Margherita. Dejjem jitlajja fit-triq tagħha sakemm toħroġ biex joqgħod ikellimha miskin. Isma' minni, ħu ħsieb is-sehem tiegħu tal-qligħ tal-aħħar vjaġġ mal-Kaptan Valentini. Forsi fl-aħħar bil-flus immorru mawra sa Sqallija. Imma Carm, hu għadu ma semma xejn mill-flus li għandu jieħu mill-Kaptan Valentini. U minn kliemu qed inħoss li dawk il-flus irid jużhom biex jinħeles u jiġi lura. Mela aktar ħaffef, m'hemmx ħin x'taħli. Erġa' mur sib 'il dak in-nutar. Jien smajt li ommu, dik l-iskamplu, diġà marret tkellem il-manifk. Isma' minni, agħmel wiċċ ta' waħda mdejqa u nkwetata għal uliedha u mur kellmu. Jekk hemm bżonn, niġi miegħek jien. Tiħux fastidju, Carmen, ma aħjar ma tiġi xejn għax iktar se nħassbuh ħażin in-nutar. Tajjeb, mela ħaffef, taħlix żmien, ħu li għandek tieħu u ftakar li mnalla konna aħna li ħadna ħsiebkom U jekk hemm bżonn, noqogħdu bil-ġuħ aħna milli naraw 'il dawk l-anġli tat-tfal nieqsa msieken. Qed tifhem oħt? Għalhekk, Ma, nitolbok tberikni u agħti aħbari lill-familja, lill-ħbieb u lil Sinjora Margherita. Nittama li nerġa' nkun magħkom kemm jista' jkun malajr. Forsi. Ninsab fid-dar tal-paxà bħala skjav, imma aħjar hekk milli f'qiegħ il-baħar. Dak ifisser li Pietro Stellini kien qed jittama li xi ħadd jgħinu billi jħallas biex jinħeles. Ommha fehmitu sew. Il-mara tiegħu, Vinċenza, kellha ħsibijiet oħra. Sur Nutar, li hemm bżonn huwa li dawk il-beni tal-aħħar vjaġġ ta' Pietru tiegħi mal-Kaptan Valentini nużhom jien, biex uliedi jitrabbew tajjeb u ma jħossux in-nuqqas ta' missierhom. Iva qed nitkellem sew, Sur Nutar. Sinjura, żewġek għadu ħaj u għalhekk dan mhuwiex każ ta' wirt. U barra minn hekk hemm is-Sinjura Roża. Eh Rosa? Trid kollox hi? Imma din b'liema dritt? Dan mhux sew, din inġustizzja ngħidilha jien. U ħa ngħidlek, eh, ħa nibqa' niġġildilha sal-aħħar, jekk hemm bżonn anke għand il-Gran Mastru mmur. Sinjura, jien se nistudja l-każ tagħkom sewwa u se nibqa' nistudjah sakemm nasal niddeċiedi liema parir għandi nagħti lill-Qorti tal-Premjijiet. Rigward il-beni ta' żewġek Pietru. Ja ħasra, Sur Nutar. Żomm f'moħħok mhux lili ta jew lil ommu, imma lil uliedu, lil uliedna. Għax jiena ma rridx nispiċċa nittallab barra biex ikolli biex nitmagħhom lil dawn it-tfal. Ja ħasra, Sur Nutar. Nitolbok għejni. F'ġieħ il-Mulej li hemm fis-sema ja ħasra. Dun Anton, Sur Kappillan. Sur Kappillan, għandna bżonn inkellmuk. Oħti, ma jistax ikun tibqa' tieħu ħsieb it-tfal bl-għajnuna tagħna biss. Jekk hemm bżonn, noqogħdu nieqsa aħna biex nitimgħu lilhom imsieken. Iva, iva, imma xi tridu minn għandi? Għax Pietru għandu jieħu somma sew mingħand il-Kaptan Valentini. Issa ommu trid tieħu kollox hi. Issejdli int, Sur Kappillan, kif se nrabbi 'l uliedi mingħajr flus jien? Għalaħeres ma jkunux naqra oħti Karmena u l-familja tiegħi li jgħinuni msieken? Imma ommu kif daħlet fl-istorja? Għax ommu Roża trid il-flus ukoll, għax qalet li aħna se nberbqu kollox. Ommu? Roża, temmen Sur Kappillan. Ara vera mara ħażina, ta! Lesta li ċċaħħad lil ulied binha minn trobbija xierqa, minħabba r-regħba tagħha. Ma kellix din l-impressjoni tas-Sinjura Stellini. Jekk tkellem in-nutar jgħidlek hu li qed ngħidulek il-verità. X'qalilkom in-nutar? Qalli li mhux każ faċli. Nitolbok, Sur Kappillan, għinna, għax mingħajr dawk il-flus uliedi se jbatu. Nitolbok, Kappillan, għinna u l-bambin żgur ikun jafulek. Mela, nikteb itra l-qorti tal-premijiet u fiha ninfurmhom bis-sitwazzjoni finanzjarja mwerja tagħkom. U nirrakkomanda wkoll illi il-beni ta' żewġek jingħataw lilek biex inti b'hekk tkun tista' trabbi l-uliedkom sewwa. Il-bambin żgur ikun jafulek, Sur Kappillan. Ara, illum kont beħsibni nsajjar żewġt ifniek milli ġabitli oħti Karmena u nġiblek biċtejn. Naħseb li tħobbu l-fenek bit-tewm, mhux hekk, Kappillan? Mela, mela, u żgur li nħobbu l-fenek bit-tewm. Fenek bit-tewm, mela, ħafna nħobbu l-fenek bit-tewm, ma hux qed ngħid, imma il-perpetwa tiegħi ilha ma tagħmilhuli. Però, tiġix qabel ma tkun tmajt lil uliedek sew, eh? Għaliex huma jiġu l-ewwel. Ekku. Tajjeb, fenek biddew. Mela narak il-lejla, eh? Bil-fenek. Biddew. Ħalli fidi kappilla. Wara li qrajt u flejt bir-reqqa l-każ kollu miġjub quddiemi, bħala rappreżentant tal-ġustizzja, u wara s-supplika indirizzata lili mill-Kappillan Reverendu Antonio Muscat fejn fiha għarrafni bis-sitwazzjoni ta' ulied Sinjur Pietro Sterlini, jiena wasalt għal din il-konklużjoni li se naqralkom. 43 skud għandhom jingħataw lis-Sinjura Vincenza Sterlini, mart il-benefikarju, biex tara li wliedu jitrabbew bl-aħjar mod possibbli. Omm il-benefikarju se jkollha taħt il-kontroll tagħha ħames skudi kif ukoll żewġ bokkli taż-żraben tal-fidda li binha kien ordna, u ħallas iżda qatt ma ġabar. Din hi d-deċiżjoni finali ta' din il-Qorti. Hija mara ħażina. Tidħol leħen mit-turu fnad. Tippreferih skjav milli jkun hawn magħna u ma' wliedu. Ma' Sinjora Margherita. U int xi trid? Li wliedu jbatu l-ġuħ dak li trid. Int issejjaħ nanna, int qas jistħoqlok tkun nanna, u m'għandekx tkun nanna fil-fatt. Ja ħadra. Għala tieġi ħaqq fuqek, ħaqq minn Alla, hija mhux xajtna. Nitlob lill-uffiċjal biex jiżgombra s-sala minn dawn in-nisa minnufih. Issa, minnufih! L-istorja hija waħda intriganti. Iżda minkejja dan kollu jibqgħu ċertu mistoqsijiet. Pietro Stellini kien jikteb ittri lil ommu u lil martu, iżda ma nafux jekk qattx irnexxielu jerġa' jiġi lura Malta. Ma nafux jekk ommu jew martu qattx kitbulu lura. Li nafu żgur li ismu qatt ma kien fuq il-lista ta' baħħara li ġew lura Malta fiż-żminijiet ta' wara. U lanqas jinstab fuq il-lista ta' skjavi meħlusa mill-Confraternità della Carità.